Shwmae a chroeso ti o Video Drill of Mynediad Dais Uned 19, that's Entry Level 2, Unit 19. Iawn? Um, os ydych chi wedi edrych ar y geirfa yn barod, if you have looked at the vocabulary for this unit already, gwych, da iawn chi. Os na, os na, if not, peidiwch o becso, don't worry,

In this video, uned 19, unit 19, uh, dyn ni'n mynd i ddysgu, we are going to learn how to use my, my something, which is fy. Fy. Nawr, mae treiglad neis ar ôl fy, there's a nice notation ar ôl fy, peidiwch y becso gormod amdano fe, please don't worry about it, iawn, just gwrandewch ac ail adroddwch. Ond treiglad trwynol yw e, treiglad trwynol, nasal mutation. Um, you would have come across it previously when you're saying in somewhere, like in Cardiff, yng Nghaerdydd. It sounds very bunged up fanna, iawn. Felly, just gwrandewch ac ail adroddwch, os gwelwch yna. Gwrandewch, listen, ac ail adroddwch, repeat, iawn. Felly, the. Beth yw father yn Gymraeg? Beth yw father? Tad. Tad. Tad. Tad. Fy nhad. Fy nhad. My father. Fy nhad. Fy nhad. Fy nhad. Fy nhad. My father. Fy nhad. Da iawn. Fy nhad i. Sorry, I said fy nhad. Fy nhad i. Yr un peth, iawn? Fy nhad i. Iawn? Beth yw ca yn Gymraeg? Car. Car. Car. Fy nghar i. Fy nghar i. My car. Fy nghar i. Fy nghar i. Fy nghar i. My car. Fy nghar i. Da iawn. Fy nghar i. Da iawn. Beth yw um, head pen pen pen Fy mhen i, fy mhen i. My head, fy mhen i. Fy mhen i. Fy mhen i. My head. Fy mhen i. Da iawn. Fy mhen i. Da iawn. Beth yw do yn Gymraeg? Beth yw do? Drws, drws, drws. Iawn? Fy nrws i, fy nrws i. Mae do, fy nrws i. Fy nrws i. Fy nrws i.

Beth yw brother? Brawd, brawd, brawd. Fy mrawd i, fy mrawd i. My brother, fy mrawd i. Fy mrawd i. Fy mrawd i. My brother. Fy mrawd i. Da iawn. Fy mrawd i. Gwych. Beth yw ffail? Ffeil. Ffeil. Da iawn. Ffeil. Fy ffeili. Fy ffeili. Dim newid. Fy ffeili. Fy ffeili.

Tocyn. Dyma fy nhocyn i. Dyma fy nhocyn i. Here's my ticket. Dyma fy nhocyn i. Dyma fy nhocyn i. Dyma fy nhocyn i. Here's my ticket. Dyma fy nhocyn i. Da iawn. Dyma fy nhocyn i. Da iawn, da iawn. Beth yw cad yn Gymraeg? Cerdyn. Cerdyn. Cerdyn.

Dyma fy ngherdyn i. Da iawn. Dyma fy ngherdyn i. Da iawn. Ac yn olaf, beth yw purse yn Gymraeg? Beth yw purse? Pwrs. Pwrs. Pwrs. Dyma fy mhwrs i. Dyma fy mhwrs i. Here is my purse. Dyma fy mhwrs i. Dyma fy mhwrs i. Dyma fy mhwrs i. Here is my purse. Dyma fy mhwrs i. Da iawn. Dyma fy mhwrs i. Gwych. Da iawn chi, da iawn. So fanna, we learned basically how to say my for something i, for, some, for something, iawn. A hefyd, here is my, dyma fy, iawn. Nawr, dych chi wedi gweld, you have seen the treiglad trwyno, the nasal notation before, uh, nôl yn uned 14 back in unit 14 when we say in places like yng Nghaerdydd, in Cardiff. Nawr te, beth dyn ni'n mynd i wneud, what we're going to do, we're going to put the the and yn in the same sentence, iawn? Um, felly, dybl treiglo trwynol, wff, joio. Iawn? Um, felly, jyst gwrandewch ac ail o droddwch, gwrandewch ac ail o droddwch. We are going to be following a pattern. Iawn? Felly, mae fy blank yn blank. So, mae something is in something. Iawn? Mae fy blank yn blank. Felly, beth yw grandfather yn Gymraeg? Dych chi'n gwybod? Tad cu, tad cu, tad cu. And we're going to say that he's in Tregaron. So, tad cu, Tregaron. Iawn?

Nesa, beth yw partner, like girlfriend or a boyfriend? Cariad. Cariad. Da iawn, am wnes i'n ddyder yn Cardiff. Beth yw Cardiff yn Gymraeg? Caerdydd. Da iawn, felly cariad a Caerdydd, Caerdydd. Mae fy nghariad,

My love is in Cardiff. Mae fy nghariad i yng Nghaerdydd. Da iawn. Mae fy nghariad i yng Nghaerdydd. Gwych, da iawn. Nawr, beth yw children yn Gymraeg? Plant. Plant, da iawn. A beth yw porthcawl yn Gymraeg? Sut dyn ni'n dweud porthcawl yn Gymraeg? Porthcawl, porthcawl, iawn? Felly, wps, sori. Plant a porthcawl, plant a porthcawl, cawl. Mae fy mhlant i, mae fy mhlant i ym Mhorthcawl. Mae fy mhlant i ym Mhorthcawl. My children are in Porthcawl. Mae fy mhlant i ym Mhorthcawl.

Mae fy mhlant i ym Mhorthcawl. Da iawn. Mae fy mhlant i ym Mhorthcawl. Gwych. Da iawn. Nawr te, beth yw dentist? Beth yw dentist yn Gymraeg? Deintydd. Deintydd. Da iawn. A wedyn, um, dinas Powys, dyn ni'n mynd i ddeud, iawn. Deintydd a dinas Powys. Dinas Powys, iawn.

Mae fy neintydd i yn Ninas Powys. My dentist is in Dinas Powys. Mae fy neintydd i yn Ninas Powys. Da iawn. Mae fy neintydd i yn Ninas Powys. Gwych. Da iawn. Sori, rhy gyflym fyna. Iawn. Um, beth yw work? Work yw gwaith, wrth gwrs. Gwaith, gwaith. Iawn. Felly gwaith a Gwynedd, dyn ni'n ei nesaf. Gwaith a Gwynedd. Mae fy ngwaith i Mae fy ngwaith i yng Ngwynedd. Mae fy ngwaith i yng Ngwynedd. My work is in Gwynedd. Mae fy ngwaith i yng Gwynedd. Yng Ngwynedd. Mae fy ngwaith i yng Ngwynedd. Mae fy ngwaith i yng Ngwynedd. My work is in Gwynedd. Mae fy ngwaith i yng Ngwynedd. Da iawn. Mae fy ngwaith i yng Ngwynedd. Da iawn. Beth oedd brother? Dych chi'n cofio beth oedd brother? Brawd. Brawd. A bedwas, dyn ni'n dweud nawr. Brawd a bedwas, iawn? Mae fy mrawd i,

My brother is in bedwas. Mae fy mrawd i ym medwas. Da iawn. Mae fy mrawd i ym medwas. Gwych. Da iawn chi. Da iawn. Oedd hwnna'n anodd yn doedd e? That's quite difficult. Llawer o treiglau trwyno. Iawn, llawer i gofio. Um, drill nesaf nawr. Mae'r drill nesaf yn defnyddio emphatic sentences, iawn? Efo er enghraifft, Pat yw fy enw. Pat yw fy enw. Pat is my name. Iawn? O Pat yw enw fy. Pat yw enw fy. Pat is the name of my. Iawn? Felly, i ddechrau,

Pat is the name of my father. Pat yw enw fy nhad i. Da iawn. Pat yw enw fy nhad i. Gwych. Pat yw enw fy mami. Pat yw enw fy mami. Pat is the name of my mother. Pat yw enw fy mami. Pat yw enw fy mam i. Pat yw enw fy mam i. Pat is the name of my mother.

Pat is the name of my son. Pat yw enw fy mab i. Da iawn. Pat yw enw fy mab i. Gwych. Da iawn. A beth dot yna? Iawn. Pat yw enw fy merch i. Pat yw enw fy merch i. Pat is the name of my daughter. Pat yw enw fy merch i.

Da iawn, a da iawn chi. Dych chi wedi gorffen, dych chi wedi gorffen, you've finished drill un, uned 19. Gwych, da iawn. So you're now able to use my, fy, and you've fully grasped the treiglad trwynod. Gwych, da iawn chi. Um, you can now say things like, uh, my Welsh lesson is in Pont Dawe. Mae fy ngwers Cymraeg, mae fy ngwers Gymraeg ym Mhontardawe. Hyfryd. Iawn? Um, I hope this has prepared you for your next online lesson. If you have any grammatical questions, please don't hesitate to get in touch with your tutor. Iawn? Gobeithio gwela i chi yn y drill nesaf. I hope to see you in the next drill. Pob hwyl!